Kif tiddeskrivi lill-bqija ta' sħabek fit-tim Laburista l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew? Jien naħseb ma nistax noqgħod indurhom individwalment għax kien ikun ħadu nofs sija sija. Imma jien nista' nkellem fuq l-atmosfera li teżisti bejnietna matul din il-kampanja. Jien minn ħati din hija seba' elezzjoni li qed nikkontesta, kontesta żewġ elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Erba' ġenerali u din, din l-ikbar waħda ovvjament. Din hija waħda mill-iktar elezzjonijiet u kampanji sbieħ li ħadd sem fiha. Għax il-grupp ta' kandidati li qegħdin tnax qed ngħixu dawn il-ġimgħat, dawn il-ġranet, dawn ix-xhur fi ħbiberija u f'atmosfera brillanti bejnietna. Kuħadd imħabbat u kulħadd għaddej bl-impenji tiegħu, imma dejjem insibu li ħinijiet fejn niċċajtaw ma' xulxin. Jiena għassa ngħidlek, per eżempju, anke l-affarijiet l-iktar sempliċi, meta nkunu fil-preżenza ta' xulxin, nkun ħanamlu xi produzzjoni ta' televiżjoni jew apparti l-battuti ta' ċajt li għaddu bejnietna. Anke li ħintu ħsib li miċ ta' xulxin, per eżempju, in-nisa jiġu jirranġawna l-ingravajja, dan nħarsu li il-make-up tagħhom. Ftit wara li Joseph Muscat sar mexxej Laburista fid-29 ta' Settembru tal-2008, Joseph Kuxkiri ċedilu s-siġġu parlamentari tiegħu biex il-mexxej Laburista jkun jista' jieħu postu fil-Kamra tad-Deputati. u b'hekk ġie assigurat li l-Mexxej Laburista jkun jista' joqdi d-doveri tiegħu ta' Kap tal-Oppożizzjoni fil-Parlament u fil-pajjiż, f'isem il-Partit Laburista. dak li qed jagħmel Joe illum huwa ta' eżempju għal kull wieħed u waħda minna li l-ideal tagħna huwa ikbar mill-persuna, mill-individwu. Il-ġest li għamel fil-Partit Laburista meta warrab mill-Parlament biex jagħti post lill-leader il-ġdid li għandna llum, ovvjament huwa xi ħaġa li wieħed irid ma jinsihiex U nawgura minn qalbi li Joseph jagħmel tajjeb ħafna fl-elezzjonijiet li ġejjin. Wara r-riżenja mill-Parlament, Joseph Cuschieri ġie elett membru fl-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista b'vot unanimu u dan b'rikonoxximent għall-ġenerożità li wera meta ċeda s-siġġu parlamentari lill-Mexxej Joseph Muscat. L-interessi tal-Partit u tal-pajjiż jiġu qabel l-interess personali. Qabel l-ambizzjonijiet personali, qabel il-granifikazzjonijiet personali tagħna. Tul il-karriera tiegħu ta' għaxar snin bħala Membru Parlamentari, Joseph Cuschieri serva f'diversi delegazzjonijiet tal-Partit Laburista u tal-Parlament, l-Ingilterra, Isle of Man, Tuneżija, Awstralja, Korea t'Isfel, Ġermanja, Palestina, Iżrael, il-Ġordan, Brussell u oħrajn. Fuq Joseph niftakar ħafna affarijiet imma mhux b'kumbinazzjoni kull meta kien ikollna xi delegazzjoni u kien jinkonnu tnejn mill-Partit Laburista u tnejn mill-Partit Nazzjonalista ma nafx għaliex kienu dejjem jagħżlu lili u lil Joseph. Kull meta sifirt miegħu lil Joseph dejjem ħadt pjaċir, dejjem poġġa fuq quddiem l-interess nazzjonali li xi ħaġa li kienet taffiċjina tiskantani wkoll f'dak li kien jagħmel. Hekk hu Joseph. Ġurnata twila tintemm b'ikla mal-ħbieb. Hija xi ħaġa normali għal Joseph Cuschieri li f'ġurnata tipikament imħabbta tal-kampanja elettorali, xorta waħda jsib ħin biex jiltaqa' mal-ħbieb u l-kollegi tiegħu. Minn dejjem nafu bħala bniedem onest, ta' kariżma, jaf imur man-nies. Bniedem sinċier ħafna, dejjem leali. Kapaċi ħafna. Karattru ferrieħi, jaf ikompli ma' kulħadd. Joseph għal soċjevoli ħafna ma' nies u hekk, speċjalment ma' Zaza. U nħossuna ħoma ħna Zaza miegħu. Niedem li dejjem ħadem għadu u jibqa' jaħdem għal ġid tal-partit u għal pajjiż. Għallu li xaħġa dwar il-puntwalità ta' Joseph. Ma nikkommentax naħseb lajja. Le, jidinna, jidinna. Jena bħalu kol ġifiri, ma nix problema. Għax jekk ngħidu ħin u niġu naqatar tnejn li aħna tnejn li aħna niġu fl-istess ħin imbagħad. Nawguralu li jitla għall-Ewropa. Nawguralu kull suċċess. Spera li jkun wieħed mill-kandidati li jirrappreżentana fl-Ewropa għax jistħoqlu. Nawguralu lilu propjament lilna x'għandna bżonn wieħed bħal Joseph ġifieri. Nawguralu ħafna għal Għat-triq li ġejja sa f'Ġunju. Nixtieqlek futur ħafna sabiħ. Għajxiex id-deċiżjoni illi inservi lill poplu lill pajjiżi mill-Parlament Ewropew. Jien nemmen illi fl-età tiegħi, ġifieri età naħseb l-iktar età importanti meta tkun qiegħed involut fil-politika, 40 sena, 41 biex ikunu preċiżi, Naħseb li għad għandi kontribut x'nagħti. Ħanimxi fuq il-passi li mexa bihom Joseph Muscat, kemm dam membru parlamentari Ewropew, impenn, ħeġġa u serjetà fl-Unjoni Ewropea. Joseph Cuschieri, għal qalbu attiv fl-oqsma filantropiċi, sportivi, soċjali, reliġjużi u kulturali. Joseph Kuxkieri, leħen il-ħaddiem fl-Ewropa. Inna nawguralu Joseph li l-esperjenza li ħan fis-sentej li għamel fil-Kunsill u iż-żewġ terms li għamel ta' kien fil-Parlament kif ukoll meta offri ċedi postu għal kap tal-Oppożizzjoni wera l-veru karattru ta' Joseph li dejjem lest biex jagħti iktar milli jieħu. Joseph jiena fejna fuq bniedem anki Għandu issa għandu ħafna esperjenza ta' proċedura parlamentari kif morru l-affar anki li anki kien imur ma' delegazzjonijiet barra ta' tu daqxej ta' idea xem barra. Joseph huwa persuna, persuna abli ħafna, persuna ferriħa, persuna li jħobb il-partit. Persuna li jaf x'inhu jagħmel u naħseb l-aħħar ġist li jagħmel Joseph irid ikollok veru kuraġġ biex tagħmel il-pass li jagħmel Joseph. Jiena lil Joseph nawguralu ħafna li xina wkoll kont qiegħed hemmhekk nikkontesta elezzjonijiet veru mhux fil-Parlament Ewropew imma fuq elezzjoni nazzjonali. Naf li jibda jiddubita f'kull persuna li tista' tersaq leħ. Jina li Joseph nawguralu ħafna li għall-inqas anka l-mod li ċeda Joseph biex Joseph ikun jista' jidħol fil-Parlament, nawguralu ħafna affarijiet li bħalma Joseph feraħ bil-post ta' Joseph, hekk nixtieq il-poplu japprezza wkoll u nara lil Joseph ferħana li x-xewqa tiegħu issir realtà. Bla dubju jiena lil Joseph nawguralu ħafna fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li ta' Ġunju, li nemmen li huwa bniedem validu ħafna, eh, bħalma nemmen ukoll li huma l-kandati kollha li jippreżenta l-Partit Laburista u nawguralu li imur tajjeb ħafna fl-elezzjonijiet. Kurju tiegħi huwa li jkun fost dawk li jiġu eletti, bħalma nawgura lill oħrajn kollha ehm, li jsibu posthom fil-Parlament. Il-gwaj huwa li tant hemm kandidati kwalitajiet tajbin u kompetenzi kbar li tixtieq jitilgħu kollha, però ovvjament trid issir l-għażla mill-poplu mbagħad. Ser nitolbok l-aħħar żewġ appelli. Lil dawk illi forsi għadhom mhumiex deċiżi jew inkella iddeċidew illi ma jħorġux jivvutaw fl-elezzjoni tas-6 ta' Ġunju, l-appell tiegħek u l-aħħar appell lil dawk illi iddeċidew illi se jħorġu jivvutaw iżda għadhom indeċiżi lil min għadhom jivvutaw. Jew inkella qed jasbuha serjament għas-saħħa tal-argument li jivvutaw lill-kandidati tal-Partit Nazzjonalista. Raġuni valida, raġuni b'saħħitha biżejjed għaliex għandhom idawru d-deċiżjoni tagħhom u jagħżlu l-kandidati tal-Partit Laburista. Ħanibda mill-ewwel waħda fejn jidħlu dawk illi għadhom li ddeċidew li ma jmorux jivvutaw. Eh, hawnhekk għandek diversi setturi. Fosthom jiena ngħid semmejnihom qabel il-ħaddiema tat-tarsna, il-kaċċaturi u n-nassaba u hemm diversi nies oħra. Jiena lil dawn appellalhom u nfakkarhom, għax huwa importanti li tfakkarhom, kemm il-Partit Laburista kien sinċier magħhom mill-bidu nett u qalilhom il-verità. Kemm il-Partit Laburista mill-bidu kien committed illi jaqbeż għall-interessi tagħhom u għadu hekk sal-lum. U għadu hekk sal-lum. U rridu nuru dan l-impenn aktar fil-futur. Jiġifieri jiena ngħid illi Parlament Ewropew il-kandidati f'pajjiżna li ħajrappreżentaw lil Malta xorta ħejġu eletti, joħroġ u ma joħroġ jivvota persuna jew ieħor. Xorta ħejġu xorta waħda ħejġi ffurmat u xorta ħejġu eletti. Allura jien naħseb daw il-persuni għandhom id-dover u d-dmir. U għandhom ukoll, jien ngħid, l-arma tal-vot illi tal-inqas jaslu l-min jaħsbu li hu l-aħjar kandidat li jista' jservihom fil-Parlament Ewropew. Jien nappellalhom biex din l-opportunità ma jaħluwiex u din l-opportunità joħduha u jażlu min jaħsbu li jista' jkun taġġit għall-pajjiż u għall-familja tagħhom. Wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor. Jien ma fadalli xejn x'ngħidilkom ħlief grazzi talli segwejtuna. Insellmilkom.